Wazwai vana vaMwari. Itsika yaMwari kuti pose pavanounganidza vanhu havaunganidzi vasina shoko rokutaura navo toti imwe hama youya kwauri yoti ndokumbira kuti undibatsire kunditsvakira wokuroora kazhinji panopinda mibvunzo yakawanda kuti wazoda kutsvakirwa zvaita sei ndoovhunza kuti Ko bhati zera riri kuratidza kuti rafamba ma oti ah, ndakatombokumbira ndika zvikazodii munhu wakumbira oti ah, ndakazochinja mind musi wemuchato ti patatofa wakuita mhiko Oh, zvikadii? Ah, vanhu vakazosara havo vongodya chikafu. Asi ndiri kukumbira kuti undibatsire kutsvaka hokuroora. Chero ukapromiswa mari unoona kuti wapuwa basa guru rinonzi basa. kutsvakira munhu wekuroora munhu unotova necv yekurasisa pamberi pevanhu ibasa guru rinorema Tokumbira kuverengerwa vhesi to makoroni to madzimambo. To madzimambo chapter 20 yes. vhesi ya 1 musoro weshoko unoti kurwara kwahezekiya nokupora kwake zve zvino namazuva iwayo hezekiya wakarwara kusvikira pakufa muprofita isaya mwanakomana waamosi akasvika kwaari akati kwaari zvanzi najehovha chirayira nhaka yako nokuti uchafa haungararami vhesi 2 ipapo akatendeukira kumadziro akanyengetera kuna jehovha akati vhesi 3 dorangarirai henyu jehovha kuti ndakafamba pamberi penyu nezvokwadi nemwoyo wose ndikaita zvakanaka pamberi penyu hezekiya akachema kwazvo vhesi 4 taiwanyaya
yamwirira mumusoro inyaya yahezekaya anga achirwara ah, vanhu vachiona sokuti zvingaita kana kuti ah, zvoita sokuti wakagwinya ah, uchiri kudya uga ndobva pauya meseji nemuprofita wamwari yekuti iwe wakutodii wakutofa ngativhare meso edu tinamate baba vedu vari kumusoro kudenga taurai nesangano renyu taurai nevana venyu upenyu hwedu hushanduke nekusingaperi nekuda kweshoko ramuchataura navo nhasi muzita rajesu kristu tinamate amen, amen. mukatarisa muka murume inonzi hezekiya unonzi wakatanga kutonga ane makore anoita 25 mukazoongorora kuti chiitiko ichi pachakaitika anga ava nemangani muchaona kuti anga ava nemakore 39 39 munhu une makore 39 uyo tingangomuti jaya handinizve Mubhaibheri, mukaenda mubhaibheri muchaona kuti pose paiintrodusiwa mambo mutswa paitaurwa mashoko aitanga achiti uyu wakaita zvakanaka kana kuti uyu haana kuita zvakadii zvakanaka but hezekiya ndimambo wakatanga kuintrodusiwa achinzi hezekiya wakaita zvakarurama sababa vake david iye hezekiya baba vake vanga vari ahazi but haana kunzi wanga ari mwana wahazi nekuda kwezvakarurama zvaakaita wakafananidziwa nababa vake ani david mubvunzo wangu wodzoka panapa kuti asi mwari pavanomboita sarudzo kana kuti decision vanombotanga vafunga here nokuti hezekiya achiindrojuzwa wakaindrojuzwa wachinzi wakaita zvakarurama pamberi pani pamwari Mambo unonzi wakaita zvakarurama pamberi paMwari ndiye uri kunzi Mwari uri kumutumira meseji yekuti at 39 years enough is enough, upenyu hwako ngahugumire babi panwa. Hatizi kuti tiri chose here vana vaMwari? At 39 riri jaya Wesi uri kunzi wanga akadii akarurama mambo wakarurama onzi makore ako 39 atodii akwana muri kuhwa here munamato wahezekiya munamato wahezekiya uri kuti dorangarirai henyu zvandakakudii zvandakakuitirai munoona zvinorehwa nadorangarirai Ndorangarira here kureva kuti matodii makangamwa? Yes. Munoziva kana kuna Mwari unonetsa kupromotewa nevaparidzi ndimwari unopota achirangaridzwa zvinhu zvakaitwa kukwira zuro zvakanaka kuti pasina from 25 years to 39 years anonga makore 14 pasina 14 years mwari wanga atokangamwa zvakaitwa nani nahezekia iwai munamato wacho kuri kuti do rangarira yei kurava kuti zviri kuratidza kuti mwari vanenge vadii vakangamwa tingati Ndiye Mwari ungava zvingava nyore kufamba tichiparidza Mwari uyu tichitsvaka vanhu tichiti huyai kuna Mwari wakavimbika unozadzisa zvivimbiso zvake asingarasisi iye achiti kururama kwahezekiya kunodziviwa nokugurusigwa upenyu 39 years munoziva yanzi doro mungarira hezekiya ana kuzotaura zvacho zvaakaita zvakaitwa nahezekiya hezekiya paakaita mambo chekutanga chakaita kunonzi wakanoputsa matunhu akakwirira ainzi matunhu akakwirira ndepainamatiwa vamwe vamwari vasiri mwari wekudenga Saka Hezekia wakaenda ndokuna kuputsa nyika yose, akatuma intelligence intelligence ikaenda akati investigate hai panogona kuva neimwe nzvimbo yakakwirira yamasiya musingazivi veintelligence vakadzoka vachiti basa tadii tashanda hakuchina kana one painamatigwa pamatunhu akakwirira ndobva kwanzi vati pane matanda ekunamatira maputsa here zvikanzi matanda ekunamatira tapisa mukatarisa tsika yedu yationa hezekiya waiti chaputsiwa kwaye mharara acho aine kukandwa mugwizi chitro munhu wakarurama zvakadai ari kumutsiridzwa kunamatwa kwamwari munyika yanga yaheduka mukaverenga chimiro chenyika panguva yahezekiya nyika iyi yanga yaheduka zvokutoti mupristi ari kumba aivesa zvake mupinyi wake Chisupa chiri papa chedoro chitoveza pake mupinywani wake. Yanga iri nyika yaheduka. Hezekia oputsa pose painamatigwa vamwe vamwari. Pachinako chokuti Mwari ati kuti mani vanhu vakaita sahezekia vanhu vanonetsa kuwana kana mukaverenga mubhaibheri muchaona kuti madzimambo akarurama sezvara zvakaita hezekia aidhura kudii kuwana vazhinji vachaingo havana kuita zvakanaka pamberi pajehova wanga wakaipa wanga akadii akatevera zvakaipa zvajerobhamu but hezekiya wanga ari umwe wevanhu vashoma pamadzimambo wanga akadii akarurama zvokusvika pakuputsa nzvimbo dzose dzaidii dzainamatirwa rikaiti ndemberi munozviziva here kuti hezekiya ndiye wakanodistroya kana kuti wakanoparadza tsvimbo iya yakuvezwa namozisi murenje muchiri kurengana vana vaisraeri vatadza vakatumigwa nyoka kunonzi pavairumwa nenyoka mozisi unonzi wakanzi veza tsvimbo yendarira watarisa tsvimbo iyi arumwa nenyoka unodii unorarama kunonzi vana vaisraeri vakanga vachinamata tsvimbo iyi kusvikira panguva yaezekaya by the way muri kufunga kuti ko david yes david wakatotonga akatofa akatosiya tsvimbo iyo yechikudi ichinamatiwa but hezekiya akati zvakakoneka mana david iyi ndozvidii ndozviita tsvimbo iyo inonzi yakaparadziwa ikando mafufo ayo akandokandigwa mugwizi kidron titozerevanamwari ndiri kuti munhu wakanaka sezvizvizvi ndiyo wogurisirwa upenyu hwake at 39 years ah, vana vamwari anga vamwari vokupromotawo kuudza yuthi yedu kuti chero basa rikanetsa tingowanikwa rese rinoshandiswa nesabata chete shingirira mwari uyo wakavimbika uchakurewada eh? chero chero ukafa aiwa isu tiri kutaura pamusoro pe14 years hezekiya vari kutora nahezekiya vari kutorasisana pa14 years hapatori nemakore kutorasisana kwokutoti panotoda kutoti hezekiya ati rangarira izvi izvo nezvozvo zvandakakuitira chimwe chakaitwa nahezekiya ndechekuti tembere ranga rava dongo redongo zvokusvika pakuti wakapedzisira kunotonzi mukanoverenga nyaya yacho kunonzi madhoo etemberi anga atori akiwa kurava kuti muprista wokupedzisira kubuda mutemberi kuetuka ndiye wakati aa ah, kuti tingose madhoo akashama bos vakusina uchauya vakusina uchauya nezvipriso kati ewo eh, chiregerani asi kuti ndingoseyawo pakashama hazvichaiti ndobva asi akiya chii Madhoo. Paakakiya madhoo ndokuyini. Chembere iyi yakasvika pakuva dongo zvakadaro zvakuti payaikiliniwa kunonzi Hezekiya wakatumira shoko pasi munyika yose kuti vaRevhi vose nevaprista ngavauye kuti vazoita basa rokukilina chembere. Bhaibheri rinoti vaRevhi ndovakauya vari vazhinji. Vachisvika vaRevhi nevaprista vachikutsirana basa varevi venyika yose kunonzi zvakavatorera two weeks kukilina temberi muri kuhwa time yacho mukaona imba inodarigwa vanhu munyika yose sezvinomboitwa paezeki ichitsvaka vanhu vanovhotesa zve yodana kouya vanhu vakawanda sei vanovhotesa kuzeki konzi kilina imba iyi zvovatorera two weeks zvinoreva kuti yanga yanyangara katembereki yanga yanyangara mukaverenga zvakanaka panyaya iyoyo kunonzi vaisenga marara acho vachinodira mugwizi chi gedron ukaona marara otsvaigwa mumba zvokuti vanhu vanoita two weeks vachipesana nemabhara vamwe nengoro nesvina nemarara vachinokanda mugwizi chi gedron Papanyangara paimba iyi. Imba yanga yanyangara zvakadaro zvokuti paiti kana mwana akatumwa munyu achipfuura nepatembere manheru waiti kwaasvika ukoko ondokumbira vakomana kuti mundiperekedzewo mundipfuudzewo pazimba riya raimbo rinongonzi raimboitigwa zvekunamatikana yanga yanyangara tembere zvokusvika pakuti chero mabhinya aikuudza kuti hatigoni kuvandira vanhu tiri umu bhozi umumu makaipa kudarika isu yanga yanyangara tembere ende handifungi kuti chero nasatani waingada kugara nokuti yanga yanyangara kana waipinda mutembere waigona kuwana mamunoti munzvimbo chene chene muya maigara maigara right ramwari inonzi holish kaina richipenya waiwana pakaitigwa matoto nezviremwa remwa bapiro rengirozi dziya dzakupedzwa macherubhimi aya waiwana pane zingizi rakaitira imba yaro mutembere ezekiya wakauya ati no kwete ndiri mupenyu tiri tose nevana mwari kwete ndiri mupenyu ine ezekaya handigoni kurarama tembere yakadaiwo zvika vaienda vachinopudurwa so vachipudura mazingizi vachikwesha vachikwesha muareka manga mune mahwendefa maviri waigona kuti vachivhura so ndoona umwe mupristi achiti umwe oda kuvhura kuti uchenjere mogona ngobuda nyoka unoku vachiwana mune makozho akaberekera vana vavo muareka yesungano temberi yanyangara hezekiya akati basa ngariro kuva kumana ndomumwe mubvunzo unouya unoti iye zvino tinoziziva kuti vafundisi vanorarama nekuda kwezvegumi zvegumi zvaani zvangazotoraramisa vapristi ava iyo nyika isati yatodii yatendeuka mukazonoverenga nyaya yacho muchaona kuti hezekiya waibudisa mari muhomwe make kuhoresa vaprista nevarevi vaita basa ito nemombe achibudisa iye achivapa chiti zvinodiwa zvose kuitwa zvipiriso mombe huya mutore and he donated mahundreds nemahundreds emombe ndiye munhu here unonzi at 39 years Zvakwana. Church ndibatsirei kusahwisisa mwari uyu kuti tinganomupromota sei imbotipai vavo vazano sevaparidzi kuti kana tonopromota mwari unodhisapoinda sezvizvi tonomupromota tichiti kudiiko Kana kwaiva nekwayedza mazuva iwawo, headline yaro mangwana yabuda yachiti hoyo Hezekia worasiswa naMwari wake. Angava Mwari here watingavimba naye kuti iye zvino kukanzi ngakuitiwe purogiramu inoshandiwa nesabata iwe wakachoma usina kana sendi apa kune zhara ugoti programu iyoyo kana iri yesabata haisi yangu ndiye mwari here waunovimba naye kuti urege basa rine mari richipfuura iwe bhurugwa rava nechigamba ndimwari here wakadaiwo can you trust him unoziva vanhu vazhinji kana tichiita nyaya yezekiya

Jaya chairo munhu une 54 years ijaya vanotaura ndini vanoti life begins at 40 ijairo mwari uri kuti wambotanga kuomera wari pa 39 mutaro mutee hezekiya ochema wozumburudza pasi mwari oti

vakatokutumwa isaya zvikaenda noti muna vati wako wadii hoiko zvikaisa ka adii achipukuta zvimisodzi so achinyemwera zvikazi kwayaovede kwa 15 15 kuti ndiri kuti hezekiya waibuodze pa 15 years kuti asvike pa 54 kune madictator ari kutonga for 100 years ari mupenyu 100 vachitsetsa vanhu nokuuraya opo hanzeti hezekiya wakaklina waka tende here 54 54 kuti dzisvike 54 wanga achema murume mukuru bhaibheri roti wakachema kwazvo muri pashe mai muchibika kana kuti muchiwacha mowamhere yobuda mumba yemurume mukuru

kwete 150 zvava vanoda na president kuti yaizoita official opening yeplayer toilet yangu kumba zuva here mimvuri by the way mimvuri haina kudzoka kupalestine chete yakadzoka pasi ro nose nokuti chinoafekta kufamba kwemvuri izuva neefi yes mwari woti enough is enough but musati mapa mwari mhaka pane chimwe chandoda kukuudzai chekuti mwari pose paanoita sarudzo pose paanoita sarudzo haaiti sarudzo asina kuona zviri mberi Isu vanhu patinoita sarudzo, tinoita sarudzo tisingatozivi zvakatikomberedza. Paul unoti we know in part, hatizivi zvakadini zvakakwana, kwai tinoona sekuti takatarisa muchivonivoni tichivona madzengerere. We know in part, but kana Mwari achiita sarudzo unoita sarudzo aona zviri chii zviri mberi zvausingavoni iwe tiri tose here vana vamwari imi ndimi vekungoti pake meeting pakauya imwe zikuva yaso richimba so pakazoita mumwe musikana anoimba stereke umoimba vamwe paya yakanyarara unotoka mai vototi kumwana wamukomana ndoo vasikana zvekuwana apa akabvisa mimba dhiri mwari kana achiita sarudzo unoita sarudzo avona zvausingavoni iwe zvausingavoni iwe iwe meso wako aunawo uchenjere kuti anongovona kupfuura mhino yako chete but mwari unovona even after 100 years unovona even after 10000 years unovona Oyo Hezekia wadii? Wapora mimvuri yadzokera sure. Ndoda kumuone zvaionekwa naMwari. KuBhabhironi ndo vakatanga kustadha zvemuchadenga vachiongorora mazuva iwo wakare vachiplota vachiona kuti vakatombogadzira kale. Saka kuchikoro vaishandisa vakwakusati kwava newachidzi saka vaishandisa matanda anenge akaiswa bhasha anenge ane mimvuri kuti kana mumvuri ukasvikapo pane danda iro yava breki kuna chana chatumwa inda anotarisa kuti breki yoda kusvika here chanotarisa chadzoka chikati hai chikuri chazobuda chanzi hai inonikuda yava breki animoza kuti mudumbu munotanga kutoripota munogona kuva imwe wacho chabuda chanodaro chanoona aizvi mumvuri wadzoka matenda matatu sure chikadzoka kuna tichesi Muburi wodzoka matende matatu. Zvikanzi haa nhema dzako. Vachibuda kunotarisa so chikoro chose nematicha ose vamwe vachibvisa magirasi kumeso kuti ndizvo here wauri shuwa kuti wanga wamboona zvarakura zvokwadi ndati kuona wapfuura kusvika vachiri kunetseka ndokowa jerusalem news irava kuti zuva radzoka sure kumaka kuporeswa kwaezekaya vachikashamara kudero vakatuma nhume dzekunoongorora kuti ndizvo here ndobva dzaenda nhunyu verenga tuma koreni Chimbowa kuti pakasvika nhume chii chakaitika chuma kuropa. Yes.
Chapter 32 verse ya 24. Right. Zvinoda mazuva iwayo Hezekia akarwara Yes. kusvika pakufa. Yes. Akanyengetera kuna Jehovha, Yes. iye akataura naye akamupa chiratidzo. Uh-huh. Verse 25. Asi chinhu icho chakanaka chaakaitirwa Hezekia haana kuchiripira zvakanaka nokuti mwoyo wake wakazvikudza.
Apoka. Jehovha akamutsamira iye naJudha neJerusarema. Apoka. Wapora bati pai pachinangwa chokuti achi achiwedzera kupfuura zvaakaita ndobva azvidii azvikudza vanoziva nyaya yacho paakasvika vachiti takahwa kuti makaporeswa hezekiya dzikati ah hatidzosi sizuva sure chete ndoda kumbokuratidza zvinhu zvatinazvo hezekiya wakapinda nawo munhu anoverenga bhaibheri kunonzi wakanopinda nawo muimba yaani yemwari maipinda unovaprista chete wakapinda nawo achinovaratidza midziyo yegondi chinyi chinyi achibuda mukabereka zvakanaka kunonzi wakanopinda navo even mumba make mubhedhi wamukanondiwa mubhedhi wandovata eh, yes ndoda kuti muone mubhedhi wakunovata vanhu vanodzosesa zuva shure ndozvokutongwa nebhaibheri kuti zvaakaitigwa namwari haana kuzvitsimira nokunaka asi wakabva atanga kuzvidii kuzvikudza ndiona vanhu vagere pamumvuri so vachiona vanhu vari kuuya kuno Moti aha, ndiye ndiko unoita saHezekia zvipfeko. Moti aha kana hasi. Moti kana ndiye. Moti hanimo. Vanzi, haa step yacho haisiyo. Moti aha, kubva zvakaporawa ne step icho. Wakazviripira nokuti nokuzvikudza. Kana ukaverenga pamusoro penyaya iyi. vebhabhironi vachingodzokera isaya wake waine meseji yekuti zvose zvavavona plus vana venyu nezvizukuru vachaenda bhabhironi saka mwari paaiti kuna hezekiya 39 years dzakakwana waiona zviri mbere waiona kuti hongu hezekiya wagona patembere wagona pakuputsa zvidhori wagona pakumutsa tembere wagona pakuita pasiova wagona pakudii But kugona kwake tikamuwedzera one week pa 39 years unenge atoita blunder ende blunder racho raitapisa vanhu kana mukavereka kutapa kwakaita vanhu vanonzi vakaenda kubhabhironi zviredzo zvakahaka mumini mwari zvose izvozvo zvaiva mumwe mumeso vaezekiya vangu kana chaitsikama nyaya yangu yaikumwari wandikangamwa Mokangamwa imi. Apa bodo Mwari waiona zviri chi zviri mberi. Waiona kuti kururama kwaHezekia kunogona kungoti kwedza kwedza but tikamuextendera chero one month hakuni hakuni first blunder
second blunder

Zvinoreva kuti Manase wakazvagwa Hezekia wapora here kana kuti asati? Wakazozvagwa Hezekia wawedzegwa 15 chii? Yes. Saka pasina 2 years Manase chachatodii? Chatouya. Kana mukananganidza nyaya iyi muchaona chikonzero chaita kuti Hezekia acherme. Mukaona Manase achiita mambo ane 12 years zvazoreva nezvokuti kwakusina vamwe vana vakomana vakuru kunani kuna Manase. Tiri kutenderana. Saka Hezekia dzakakwenya musoro kuratidza kunge vane vasikana che chete. Mwari wava kuti 39 years zvadii zvakaona akati paumambo hwangu pakusara panani panani akati kana achiti mwari akati aro sezvawakumbira kati zvawada 15 years dacho ndochokupa ende chawanga uchichemera wanga uchida mukomana hoyo wakuya ndo second blunder and the west and the blunder iyoyo yakabuya yamanasai mwari wanga aivona aivona mukateerera manda hezekiya uri kuti dorangarirei zvandakakudii zvandakakuitirai mwari paaida kuti hezekiya afa ane 39 years waitoda kuchengetedza zvakaitwa nahezekiya chiwai zvakaitwa namanasi akabata ushe makore ana makumi mashanu namashanu pajerusarema zita ramai vake raiva hepziva

Konzi pane mumwe mudhara waivapo mudhara yodama ndichiratidze chaipo paiva nepakaputsiwa nahezekai konzi apo konzi vakai pacha saka manase waiti zvakaputsiwa oweori ovaka yes akanotora matendere kuna matiri aya akatemwa akati miti haiperi ndokuya achisimai mamwe ekunamata akanamatisa nyika yose baa Hoyo Manase mukazoverenga mberi muchiinda mberi Manase akati isu hativhari temberi sezvakaitwa naAhazi imomo mutemberi macho ndomatonovakira aritari yaBhaari eh, hativhari mm, kuvhara kuhlautera ndokunovakira aritari dzakavakwa aritari mbiri

kunonzi wakaisa mwana wake pachipiriso kupisa mwana wake mutembere vanhu vachiwa mweya uchinhuwa vachiti tofunga ndiwo igwayo kwanzi a ah, kana wakatisiyanei izvi mweya womwana komana wamanasa zvikai manasa wakagadza n'anga nevaroi advent ikanyogwa muherald jerusalem herald zvikai vose masvikiro nevaroyi nen'anga kune job interview muroyi achiuya akagara apa manasi akagara pacheya achiti right taura cv yako ndikunza cv yako manasi achiverenga mapepa necv emuroyi achibvunza kuti Iwe unozviti kana tikakuita minister wevaroyi ungazvigona sei uya woti a ah, pandiri nyaya yekuti ndava nemakore mashanu ezvino ndiri ini sachigaro kuvaroyi vekwedu eh, uyezve vamwe vose chero varoyi pandatosvika vanotodisa muti because ini kana ndikangotsamurira munhu ndikangoridza tsamwa kudai ndisina chero zvandaita munhu iyeye aritovire saka yochiita minista iwawo manasa kunonzi wakagadza n'anga nevaroyi kuvahoresa baba vakahezekiya vaihoresa varevi nemari iri muhomwe mana mavo manasa waihoresa n'anga nevanhu saka mwari Paiti Hezekia upenyu hwako ngahugume at 39 waiona kuti kana ukangopfuura chero ne one month basa rose raakaita raiuya richiparadziwa saka paiva kuchengetedzewa nemwe nzira paitova kurangarirwa kwezvaakaita paya kufa at 39 years

unokopa but kunonzi vakupedzisira vaamori ndo vanga vouya vachikopa kuda mana zvaida izvi zvatipfuura muizvi yes kana manasa waipinda muimba yevanhu vaizvibhiga kuti isiri vanhu vakaipa isu paaingopinda pamukova vose vaigara pasi vachisaruka kuti haa chero isakaipa avo vari mberi avo vese 16 vese 16 yes Manase akateurawo ropa rakawanda risine mhosva kusvikira azadza Jerusarema kubva kurutivi rumwe kusvikira kuno rumwe rutivi zvivi zvake zvaakatarisa Judha nazvo. Mapedza chiri kunzi kuzadza Jerusarema kwai kuzadza Jerusarema nei neropa kwai revanhu vane mhosva here kwai vasina kwevanhu vainasa vaigona kuti kuzvifambira zvake vangosana kuti

achichekwa nesaxo ndiri kuti mwari vanga vazviona kare animoziva here kuti mwari une minamato yaanopindurwa asi asingadi pavakakumbira mambo wakadii wakavapa asi achida asingadi pavakakumbira zvihu nyama wakavanyima wakavapa asi waida asingadi sometimes mwari unogona kupindura munamato wako nokuda kuti waona meso atsvuka chaiko chaiko oti achirega ndikomuiti but zvaanga avona zviri mberi zvichakuwira

Mwari, ndirangarirei zvandakakuitirai, mundiporese, asi kusava kuda kwangu, kusava kuda kwangu. Varipo vamwe vanhu Mwari vakuti kana akavatarisa izvezvi unonyatso kuvona kuti munhu uyu kuti aponeswe unofanirwa kuponeswa ati vachirikadzi ndiri kuti mhai kana maiti vachirikadzi Musademba muchiti ndaibvisa zvekumi ndandakavimbika ndichiparidza ndichienda kumazunde iti mwari maita kuda kwenyu ngakusava kuda kwangu chero jesu pachake paainamata pane zidambudziko ziguru pamberi pake wakanamata achiti asi kusava kuda kwangu ngakuve kuda kwenyu iye zvino inguva yemaelections Iyo ino vamwe vakatoita vamwe vasati emuchechi ekutsvaka vabati vegoronowe varipo vamwe vakatotsvaka zvimanotebook zvokusana kunyora mapoinzi ekusada kuita basa ta ndava ne five years ndiri kuvana ende kukenditi ndengorashikirwa nezvidzidzo Mwari vanogona kukuramba vachikudzosera pa kuvana ukoko kuvana ukoko vachiziva kuti kuponeswa kwako kuri kuvana. Unoridza mbere ugoona bedzi dzacho ndidai ndidai vose muklasi medu ndidai rova senese ndokuira medzi ndodzo ndokuira idzodzo Izvi Mwari uri kuona kuti ukapasa metsi hausati wanyatso kuibva pachitendero ukazoenda pahuzeti neuori huripo unozonova overteka kuipa saka mwari unokufoisa mesi this year achiziva kuti pauri kuika metsi chitendero chako chine chiwedzera kudivo kukura akaona chisati chaibva okupamisa kuti okuti ndiye yes eh, achiziva kuti achisati chaibva pomorohwa rimwe zunde pombouya umwe muparidzi womboparidza wowedzera kusimba akaona zvaaita manje ochiona okukandira ka a that three years delay yanga iri yekukupukunyusa mukuipa kupa uz usati wakomba pachikristu Mwari kana achiita decision, unoita decision avona zviri mberi zvausingavoni iwe. Ngapfuure kana basa riri sabata ngaripfuure harisi rako. Harisi rako. Ndiri kuti iri panguva ino pari kutsvakwa vanhu vanoti vachinamata munamato Ngava avafa kubatira Mwari futi kuti Mwari muchida musikadi ndokwaupora Mwari muchida musikadi mwana wangu uyu ngaapore ndiwo kuAmerica arikunditumira mahusa ngaapore iti asi kuda kwenyu ngakudi ngakuitwe because pamwe Mwari vari kutoziva kuti wacho uyo Mwari wari mwana wamuri kukoshesa kuAmerica uyo mahusa iye kana wakazopinda muproblem ndiye achakuinisa mumanga iye Amuna kuona kuti murungu wangu wauya. Wauya. Zvino iyeyo kuti mai ndakazosangana izvakati zvakati zvakati. Imi kungoenda henyu hapana zvamunongobata. Imi makangogara ndichitaurigwa zvacho izvozvo. Yes. Mwari ona kuti ee kuchengetedza mai doka. Regai ndiuraye mwana wacho. Asati azviita. isu vanhu ngatigamuchirei kuti hativoni nokuti zvatinovona hativoni kupfuura mhino yedu iyi but mwari unovona zviri mberi pakati pedu kana varipo vanoti mwari ngatibatsire kugamuchira muono wake tigamuchire kuda kwake chero kuchigwadza titi kusava kuda kwangu asi kuva kuda kwenyu vakadonga vasungira tsoka dzavo

kuti mutiregerere patakaponera akaita noupenyu akazvijustifya pasingafaniri samanasa akaita zvinoo nogona kunge tisina kubata zvoruo asi tinazvo zvamunosema kwatiri konzero chokurarama kwedu hakusi kurovana Asi makaona munhu akatiwedzera mazuva kuti mumbotigadzirisa tafanira kuponeswa hamuteti nyange kuti tizorore panyika yavapenyu panguva yamasikati ano nanababa nanamai vakomana nevasikana Madzidemba nemhaka yenyasha dzenyu huru dzamakatiitira tose makabvisa wani upenzi uzhinji hwamazera aiti kuna vazhinji vamazera ari muno vari kubhawa vamwe vari kumukombwe vamwe vari kuita zvakasiyana makatiumura pazvinhu zvamakambotibatsira tikazvisema Usatitendera kuti tizidzokere kuipa kwedu kudarike kwokutanga. Masikati ano Baba, tinzwirei ngoma, titirei kunaka kwenyasha dzenyu, dai shuva zuva guru wokuonekwa kwenyu uye